Mähriban doganlar, eziz ildeşler, hormatly teletomaşaçylar, Türkmenim kanalynyň döwletli maslahatynda söz nobatyny men Demokratik liberal partiýanyň ýolbaşçysy Azat Kaýytbaýewe beresim gelýär. Ynha, Azat Kaýytbaýew sizem bir öz partiýaňyzy Türkmenistanda registrasiýa etmek üçin köp ylgadyňyz, köp alada etdiňiz. Şu tema bilen gönümel baglanyşykly bir watandaşymyz, aktiwistimiz bir partiýanyň ýolbaşçysy, hereketiň ýolbaşçysy höküminde şu täze partiýa gürrüňlerine, şu täze partiýa gürrüňleri bilen ediljek bolýan işlere siz nähili baha berýäňiz?
Ilki bilen, Döwlet aga, bilýän bolsaňyz, bize şu wagt daşary ýurtlarda, dogry, ýurt daşyndan, işte, daşary ýurtlara çykmaly bolduk-da. Tapawudy ýok, haýsy toparyň ýolbaşçysy bolsun ýa bir raýat aktiwist bolsun. Şolaryň hemmämizem daşary ýurtda we belli bir ugurda eger islendik bir ugurda işlän bolsa ýa bu islendik ugurda bir öz düşünjesini beýan etýän bolsa, bu adamlar köplenji bir top bileleşe gelýärdi, aýtjak bolýanym, hökümetiň nägilelik döredip. Şonuň ýaly toparlar döredip, Bularyň içinde galp toparlar hem bar, hakyky toparlar hem bar. Şu hökümete garşy göreşýänler bar. Şu esasynda men e, biz bilýän bolsaňyz e, Nurmuhammet Çaryýewiç bilen e, biz bosgulykda diýip aýtýarys. Hakykatdan biz bosgulykda bizi näme üçin Türkmenistanyň baş kanuny konstitusiýa laýyklykda eger Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet bolup, onda döwlet dolandyrmak diýip geçýär dawet aýda kanuna geleýse. Kanun tarawyny seretse. Näme üçin adalat ministri iň bärisi bu raýat jemgyýetçilik işte bu toparlary mysal getirende işçi nämeleri işte bu nämeleri näme diýilýärdi rusçasyny bilýänmidi türkmençede nädi diýilýär işte böyle bir guramalary hemmesini ýykdylar aýtjak bolýanym türkmenistanyň kanun tarapyndan üç parçasy bar esasy kommunist partiýa dogsan ikinji ýylda demokratik partiýa boldy o niýazowyň bir aýtjak bolan gummatar döwletleri özüni bir demokrat ýaly hökmünde görkezjek bolup bir näme rebrending boldy da aýtjak bolan şu esasynda onuň bir soň daçerni kompaniýalary diýilýärdi şoň şoň ýaly bir daçerni nämeleri guramalary nämetdi senagatçylar we agrar partiýa diýe eýle beýle ýöne esasy bular hemmesi Berdimuhamedowa gulluk etýär. Hiç hiç biriniň de Türkmenistanyň Milli Mejlisinde çykyşyp e, çykyş edip hem öz bir aýtjak bolan halka bir bähbitli e, halkyň e, aladasyny etýän bir teklip boldumy şu güne çenli? Hemmesi hormatly arkadagym şey diňe şeýle näme etmäni bilýärdi. Ýöne aýtjak bolan 2000 ene 2017-nji ýylyň dekabrynyň ýigrimi bäşinde biz hakykatdan siziň aýdyşyňyz ýaly Adalat ministrine bir syýasy jemgyýet ugrunda bir reformalary getirerik diýip, hökümet bilen danyşa derek diýip, şu Adalat ministrine Demokrat Liberal partiýany bir zat resmileşdirsin diýip, şoňa bir Türkmenistanyň adatdan daşary ilçihananyň konsulyna Türkiýe Respublikasynda resminamalary berdik. Ýöne güneçe hiç hili jogap ýok. Bu Düşemow meselesinde bularyň hem indi aýtjak bolýan daşary ýurtlarda demokratiýa ymtylan e, ildeşlerimiz kände işte. Ýaş aktiwistler köp, toparlar köp. Şolaryň hemmesi şular e, aýtjak bolýan bir kontroldan çykmasyn, zat etmesin, hakykatdan döwletde bir üýtgeşik bir syýasy gurama gelmesin diýen ýaly bu antipropaganda diýilýär, şu antipropagandasyny döretdi. Iň märisi üns beren bolsaňyz, käbir toparlar bar. Topar diýenimde şu e, soňky döwürler häli güneçe adyny bir dogry aýdyp bilmeýän bir topar döredi, demokratik e, näme, demokratik saýlaw ýol diýdimi ýa DWT diýýärmi ýa demokratik watan Türkmenistan siz häli güneçe bir belli bir adyňyz ýok. Düşemow meselesinde bu partiýa aşşak zat etjek diýdi. E, aýtjak bolam döwlet aga. Bu partiýa meselesi üns beren bolsaň, ýadyňa düşýän bolsa Berdimuhamedowyň bu Amerika iş saparynda men bir bir žurnalist sorag berdi da muňa. Hünä şu syýasy tussaglary we adam hukuklary boýunça bir sorag berdi welin, bu men äli e, ýaş politik, ýaş prezident, men sadece ekonomiki nämeleri düzederin diýdi. Aýçak bilen ykdysadyýeti ösdürerin diýdi. Bu düşemofam ünsberem bolsaň hazir şu çörek nämesi aýtjak bolýan gytçylyga ondan soňra ýag beýleki azyk önüm gytçylygy bar welin bulam näme diýä men diýä esasy diýä hökümete garşy däl ýöne sadyja aýtjak bolýan şu ykdysadyýeti ýa şoňa meňzeş ekonomikany razwiýat etmek üçin partiýa gurjak diýýär. Ilki bilen o partiýa sosial problemalary gün tertibine getirip, sosial problemalary çözjek diýýär-de. Şu wagta çenli tutulan, azar berlen, basylan, gynalan adamlar hamala galaktika barada gürrüň eden ýaly-da.

mnogopartini hukuk döwleti diýip aýtjak bolýar-da, Türkmenistanyň başkany konstitusiýa laýyklykda Türkmenistan demokratik we dünýäwi döwlet bolup, onda döwlet dolandyrmak zat diýip geçýär-de, men adyny aýdyp oturmaýyn indi. Ýöne asly ýuwaş Berdimuhamedow hökümeti bolda, özem üns berýän bolsaň bu özüni žurnalist diýen köp agzalalar köplenje feýk habar ýaýratýar. Bu bilmeýän Berdimuhamedow ölüpmiş, ýa mysal getirýän Berdimuhamedowyň ogly Serdar aýtjak bolýan awariýa düşüp zat etmiş, boýnuna näme etmiş, döwüpmiş, maýyp bolupmyş, zat diýip myş-myş, diňe myş-myş. Bu zatlar bilen bu demokratiýa ymtylýan raýatlarymyzy aýaklandyrjak bolýarlar, ruh ruhlandyrjak bolýarlar. O taýa baranda aýtjak bolýan bulara bir spes operasiýa hökmünde Berdimuhamedow operasiýasymy nämesimi bularyň hemmesini ýok ederler edil iki müň ikinji ýylda ýaşulymyz Boris Şyhmyradow ýaly edip bu gün şu zady getirjek bolýarlar ene türkmen halkynyň ruhuny ikinji sapar düşürjek bolýarlar soň türkmen milleti ýene bir otuz ýyl garaşmaly bolýarda bir azyndan on ýyl ýigrimi ýyl belki o güne çene dünýä modern bolup bu zatlar gider diýip näme etýän Şoňa çenli bu hökümetini gowja edip näme binýadyny näme etjek bolýardy? Adam hukuklary näme bütünleýin ýok etjek bolýardy. Ýadyňyza düşýän bolsa, şu Boris aganyň 2002-nji ýyldaky hadysasyndan soňra doýan adamlar bardy-da, şu doýan diýende şu Türkmenistanyň hökümetine nägileligini näme bildiren zat eden adamlaryň şonda ruhy düşdi-de, aýtjak bolýarym. Demokratiýa Nyýazowy ýykyp bolmaz. Ýa Niýazowy bir näme edip bolmaýar, amaşdyryp bolmaýar, zat edip bolmaýar diýip bir düşünje geldi-de açyk bolýan. E, bu hudaý ýaly, ýa faraon ýaly bu, bu ölmese zat etýär diýipdi. Bu huk Berdi Muhammedow hökümetinde häzir esasyny üns beren bolsaňyz türkmen ýaşlary, şu e, talyplar nägileligini bildirýär, mysal getiren Türkiýede e, näme bir aýda 250 TL alýarlar, kartoçkadan çykartýarlar, türk TL'si olarak. şol näme zatlara nägilelik eýem türkmen taýplaryň arasynda meýem nägilelik durýar döräp başlady. Hatda zorluklaýyn her hepde konsullukda agitasionny propaganda zat diýip bir näme döretýärlerdi. Ruhy gülleri diýýä ýa bolmasa garaşsyzlygymyzyň gelen güni zat diýip bir zorluklaýyn bu taýplary bolsam şol esasan Stambula ýakyn. Howuny basmak üçin, gözüňi gorkuzmak üçin yzygiderli ýagdaýda çagyryp, Gürrüňdeşlik ýa baýramçylyk ýa üýşmeleň diýip şeýdip bilgeşine edilýärda. Dogry dogry. Esasan şol belki geçen gepleşikleriňde hem aýdyp geçendirin. Bärde bir Türkiýede Ata Watan Türkmenistan ýa Makul hyzmatlar diýip bir nämesi bardyr-da. türkmen konsulygynda işleýän e, gönümel konsuluna ýok. Hatda onuň ýolbaşçylary konsulda işleýän adamlar işte Döwlet Araz Gylyjow diýýä, ondan soňra Azat Jepbarow bular, Uktam Omurkulow diýip bular o taýda edarada esasan şu adamlaryň bu hukuk nämesinde işte bu pasport meselesi bolýarmy? şoňa terjime edip berjek seniň dokumentleriň diýip, hatda bu Aksaraý, Stambulda bir Aksaraý Lälide on ýedinji e, şahamçe e, notarius diýýäs-de biz, notarius bölümem şol e, nämeleri şahsyýetini her alty aýdan e, türkmen talyplary Türkmenistanyň bilim ministrine ykrarnama ugrutmalyda şu taýda hakykatdan okaýar diýip şolar terjime şeýdip aýtjak bolýanym, Türkmenistanyň Antow gulluklary razwedka diýilýär-de, şu razwedka komitetiň razwedkasy türkmen ýaşlaryň näle bir ýagdaýy barlygy hakynda, ine, Awisiýany dostumyz aýtdy-da, şu psihialagik ýagdaýyny näle, stabilizasiýasy näl gowumy ýa türkmen ýaşlary hakykatdan bir näme etýärmi, demokratiýa ymtylýarmy, zadymy, häsiýetlerini öwrenmek üçin o taýda statistikler motywler, aýtjak bolýan teswir, analitik diýýäs-de, analitikler hemme zadam bar o taýda-da. O ýaş oglanlara sen ýurda geleniňde komitete seni işe alarys ýa içeri işler ministrine ýa adalat ministrine işe alyrsat söz berip wada berip öz türkmenlerine garşy antow işini etdirýärlerde bu bu hakykatdan gyn mesele bir bu zatlar e, öňümizde gelecekde e, bu juda bir betbagtçylyga getirip biler aýtjak bolýandy şonuň üçin bu esasan fake we habarlar näme etýän fake we özüne jurnalist diýä e, nä Bu men e, kimeli şu Allamyrat Rahim e, dowamly bu adamlardan gorkmaň, bu adamlarym gürletmeli, zat etmeli diýip e, näme çykyş etdirýärdi şu Murat Düşemow diýä, ondan soňra Şahtyk Şyhyýew diýä. Ne başlarsyňyz welin Türkmenistanyň komitetiniň propagandasyny ýapýarmy o taýda? Ýok, bularam adam, bularam, aýtjak bolýanym, hökümetiň işgäri, bularam zat diýip, mejbur galdy zat diýip, bir näme agitasiýa döretýärdi. Onda sen gitdana Berdimuhamedowyň gepleşigiňe çagyryp, Berdimuhamedowyň agitasiýasyny ýap onda. Ýok, hakykatda nä bu başarsyňyz demokratiýa, demokratiýa diýýäňiz welin, nä indi Türkmenistanyň hokumetine hakykatdan Berdimuhamedow eger demokrat bolan bolsa näme üçin daşary ýurtdan men saglygym bilen garantiýa berýän şu adamlaryň her birini biriniň janyň saglygyna garantiýa berýän hokumete gelip täze Türkmenistanda hakykatdan bäsleşik esasynda ýa bolmasa çekeleşikli esasynda täze hokumeti gurmak diýip näme üçin Nurmuhammet Çaryýewiçi çagyranak ýa mysal getirin eski e, ozalky syýasatçylardan eger ýurtda bilýän bolsaňyz çekeleşikli bir ýagdaý bolsa, bir syýasy ugrundan bolsa hem, şonda bir gowy hilli önüm çykýandyr. Alternatiwa diýilere, şu alternatiw bolmasa, bir sadece tek partilik sistem ýa tek partilik diýe, häzir gözde e, multipartilik diýip bardy, şu üç parti, köp partilik sistemi. Bu aldow. Onu diýseňiz indi başlarsyňyz eýindeşlerimiziň köpüsi şu e, türkmen halkyna hereket etýän hakykatdan demokratiýa ösdürmege näme etýän? Eýindeşlerimiz hem indi başynda gowy başlaýar. Hemmesi çykyş etýär, halka şu kemçilik bar, bu kemçilik bar diýip, ýöne biziň halkymyz 30 ýyldan bäri bilýär bu kemçilikleriň bardygyny. O taýda başlarsyňyz bir ýerde bir ýol ýokmuş ýa simaçda lampoçka köýüpmiş zady biz hemmämiz hem bilýäris. Ýa Berdi Muhammedowyň tuhum tiýiji Garyndaş nämelere pul ogurladygyny hem bilip durus. Hemmämiz hem bilip dur. Bütün türkmen milleti hem bilip dur. Ýöne hiç gaýsam çär aýdan akdana diňe başlarsyňyz welin e o taýda bu bolupmyş, bu taýda bu bolupmyş diýip özem ünüs berseňiz. Bu adamlar Berdi Muhammedow agzalalygy döretdi. Ünüs beren bolsaňyzda. O açyk bolanyň bölek bölek hökümeti dolandyrýar. Bir-birine Ýalaka, ýalakasyrap bagyşlarsyňyz-da, edebi dilinde bolmasa hem. Bu indi aýtjak bolýan daşdaky bu hökümede ymtylýan o oppozisiýa zada öz adamlaryny ugradyp, olaram indi öz taraplaryna çekip başladylar-a bular.
Minnetdar Azat Gaýytbaýew. Şu taýda aktiwistimiz Rozybaý bir zat goşjak diýdi. Rozybaý goşjak zadyny aýdandan soň, Men söz nobatyny Russiýa Federasiýasyndan aktiwistimiz Timur Serkerdä berjek. Rozybaý häzir goşjak zadyňy goş. Men şu ýaňy Azat bir zatlar belläp geçdi-de şu taýda bir. Ýurduň daşyndaky häzirki talyplardan gürrüň edeliň. Indi geliň bu syýasy partiýanyň içerisine girdik-de, bu giren talyplar siz pikir edýän syýasatdan düşünýän bir zatmy? Bular syýasata bir hiç bolmanda bir çigit ýajyk bir zat goşup, gatly goşup biljek adam däl-ä. Ýöne talyplyk höwesi bar, talyplyk ady bar. Ýöne bularyň ählisi Türkmenistandan çykan mahaly, häzirem men aýdaýyn, Türkmenistandan çykan mahaly, şu mahala çenli, şu taýa gelene çenli bularyň ählisi şo taýdan öz ýurt daşynda okamak üçin özleriniň ähli dokumentleri registrasiýa edilenokdy. Ýeke-ýeke bular soraga çekilip şo taýda şolaryň boýnuna goýlan bütin ähli borçnamalary bar. Näme üçin her uniwersitetden bir sany jigim gelýär-de, Bir türkmenlere ýolbaşçylyk edýär. Bir uniwersitetde bir türkmen şo uniwersitetde on bäş, ýigrimi sany türkmeni bar bolsa şoňa ýolbaşçylyk edýär. Biz owgan türkmenleriniň derňeginde owgan türkmenleriniň bir ýygnagynda hana döwletiň özi aýtsyn biz şotak baranda gördük-ä biz türkmen talyplarynyň kimligini. Hana döwlet aýtsyn özi dogrudanam döwlet. Hawa şol owganystanly türkmen ustudentlere täsir etjek bolýaňyz şolary guramaçylyk ýagdaýa geçirjek. Hawa mende milli howpsuzlyk gullugynyň hawa bu konsullygyň işgäri men diýjek ol şo taýda. Hana şo bakyrköý medeniýet köşgünde geçirilen şo ýygnakda biz özümiz gatnaşdyk bardyk hut özümiz şaýat. Görkez görkez şadatnamaňy diýdik. Olam olam ilçihandan şol Ispartadaky Süleýman Demireliň adyny göterýän uniwersitetdäki şuwulçysy bolup çykdy.
Şo ýerde biziň ýanymyzda galan üç sanjak gyzjagaz dogry, gözýetimi bolany üçin bizi goldady, biziň Ýanymyzda üç sanjyk gyzjagaz pahyr galdy. Şo gyzyň biziň ýanymyzda galany üçin şo gyzjagazy, şol oglan ýene şo uniwersitete baranda obşitde soraga çekýär. Özi, sen ol ustudentleriň nämesine seredýän bolsaň, özüňçe bir şo taýda ustudentlere bir ýolbaşçy bolan bolsaň, seniň muny soraga çekmäge näme hakyň bar? Kim tarapyndan saňa bu wezipe eliňe berildi? Seniň wezipeň näme? Senem talypmyň? Ýogsa-da sen döwletiň nämesine Hökümet gullugyna işleýän bir başga bir şahsmy sen? Kim sen? Ine men aýtdym şo güni, ine döwlet şaýat, pasportymam çykardym goýdum öňüne. Hady buýr ine men pelançy pelançy, sen kim maňa özüňi tanat ozaldan diýdim. Tanat, sen bul top bu ýygnaga gelen bolsaň, şu ýygnaga gatnaşan. Şo wagty şol ýygnaga biziň şo wagtam bir kärdeşimiz Hudaýberdi Hally geldi. Ýörite, Pragadan geldi. A Hudaýberdi Hally Pragadan ony kim goýberýär bäri? Şo döwürde hany döwletiň özem Azatlyk radionyň habarçysy? Näme üçin döwleti almady-da Hudaýberdi Hally geldi?
Oň maksady başgady. Aý şo maksat başga bolany üçin, şeýle syýasy düşünjeleriň içersine öz adamyny öz-özüni sokup garşy goýmak üçin, bul eýýam ýurduň içinde bir syýasy partiýa döretmek däl. Dörediljek partiýanyň ählisiniň şo bir adama gulluk edilmesi maksady bilen manipulýasiýa edýärler. Ine meniň aýtjagym bul hä indi mundan soň gurslar isledik partiýasyny gurslar. Azadam söz isledi. Gysgajyk aýtjak zadyňyzy aýdyň soň Timur bilen Garajoglana sözi berip Nurmuhammet aga iň soňky sözi size bereýin jemleýjini. Isleseňiz şeýle ýapalyň nähili isleseňiz. Azat Gaýytbaýew

Şondan sorap jikme jik işte bu Respublikan partiyasy bardy da hakykatdan bozgulukda bolan. Şonuň e, ne näle zadyn zatyn bize bir hakykatdan bir alternatiwa esasynda we oppozisiýa hakykatdan bolsun diýip men şu partiyasyndan e, ýaşuldan geldi agam e, näme etmedi. E, Nurmuhammed aga bilen tanıştyrdy meni. Şeýdip, Nurmuhammet adam näle ustaz ýazylýandygy hakynda, işte düzgünnama diýilýär-de, şu türkmençe partiýanyň düzgünnamasy we näle hereketler edip bolýandygyny men hem düşündim şo döwürler hukukçy näme oglanlar bardy, türkmen türkmen oglanlar hukuk fakultetinde okaýan. Ilki bilen men hem düşünýärdim esasan daşary ýurtda partiýa gurup bolmaýar. Ýa hökümet gurup bolmaýar. O Rozubaý aýdyp geçdi, E-döwlet diýdi. E-döwlete hyzmat özüňiz hem hemmäňiz hem bilýä. O elik o Berdimuhamedowda hem o döwlet bardy. Sanawlaýyn döwlet diýýärdi, elektronny prawitelstwo, rusçasyny aýdanda. Olar şeýdip adamlaň adamlaň akyly bilen, pikiri bilen neme edýärler-de, şolaň adamlaň üstünden güljek bolýarlar-da. Akyl-paýhasyň, logikaň üstünden gülýär şolar şeýdip, E-döwlet diýip, elektron döwlet diýip. Ondan soňra bu emme şu döwür 56 adam boldukdy toparymyzda aýtsak bilemse o döwürem biziň bir imoda bir näme line diýip bir näme bardy da häzir türkmenistanyň çäginde petiklendi o şu gruppada türkmenistanyň içindeki bu e, hakykatdan demokratiýa ymtylýan toparlar ondan soňra biz ýa daşary ýurtdaky talyplar. Şolar hemmämiz bir ara geldikden düzümname düzdük işte partiýa näle bolýar zat etýär. Men şo döwrem bilýärdim. Men hukuk ugrundan nämetdigim üçin e, gutaryp bilmesem hem şony bilýärdim. Bu bir başlarsyňyz kezzaplyga girýändir, kanun daşary bolsa. Näme üçin indi parti diýmek ady aňsat ýa bolmasa bilen bolsaňyz ýaşular paralel döwlet gurup ýörlerde daşary ýurtda hökümet gurup ýörler. Berdi Muhammedowyň häzirki konstitusiýasy başlarsyňyz hajathanadaky kagyzdan hiç kem kemi ýeri ýok. Ýöne Onda-da bu kanunsyz bolsa hem bu konstitusiýa bu bagyşlarsyňyz hajathana kazy däl. O paralel hökümet gurmak diýmek eýýäm şu jenaýat bolýar. Tapawudy ýok näre görnüşinde bolaýsa. Hökümetiň eýesini eýlap alýan adam hem jenaýatkär bolsa. Şo esasynda bu meseleler birazjyk gyn. Şeýdip aýtjak bolýarym türkmen talyplaryny eýýäm şu Berdimuhamedowyň guly etjek bolýarlardy. Bu Düşemowlar ýa Allamyrat Rahimler hem esasan aýtjak bolýanym belli bir näme döretjek bolup bu ruhu galan türkmen oglanlarymyzy, gyzlarymyzyň ruhuny pes etjek bolýar. Şonuň üçin sen muňa ynanma, beýleki ynanma, aňyrka ynanma diýip, şonuň ýaly bir agitasion syýasat ýöretýärler.
Minnetdar. Azat. Onda häzir söz nobatyny Russiýa Federasiýasyndan aktiwistimiz Timur Serkerdä bereli. Timur, söz sende. Birinjiden,
hemme zatlary aýdyp geçdiňiz. Sorag-jogap, ýaman gowy jogap berdiňiz. Hawa, Azat Haýytbaýew, Nurmyrat Hannamow, hemmäňiz oňat aýdyp geçdiňiz. Men gysgaça aýdyp geçeýin. Gapdaldan seredende özüni satjak bolan ýaly gopa, özüni hawa, özüni görkezjek, o Türkmenistanyň menbesine görkezjek bolup, özüni no, näme diýen, özüni satjak bolýar-da ol adam. Düşemow näme? Düşemow Düşemow, olam näme, ol, olam minbagyň aşagynda, hawa, şol, hawa, adam topajak diýýär, eýleden beýtjek diýýär, hawa, ol adamlary toplap soň, oňam etmeli işi adamlary satmak bolýar. Sag boluň! Onda häzir söz nobatyny, döwletli maslahat gepleşigimiziň söz nobatyny men Garajaoglana berýän. Halky aldamak üçin edilýän bu gülkünç oýunlar absurda esaslanan bir fantastik filmiň ssenariýasyna meňzeýär. Režissýorlar öz roluny oýnap bilmän, dünýä diňe özüni däl-de eýsem, külli türkmeni masgara eden oýunçynyň ýerini ýene bir başga kukla bilen çalyşjak bolup otyrlar. Partiýa gurmak bilen bularyň maksady ýumşak bir şekilde halkyň gözüne çöp atyp režimi çalyşmakdyr. Elbetde täze režim halka zulum edenleri we olaryň tohum tijini gorar. Perde arkasyndakylar ýene ýüpünden çekip oýnadyp boljak kuklanyň agitasiýa işlerini dowam edýärler. Şol bir wagtda, ol propaganda YouTube arkaly ýurt daşyndakylara täsir etmek üçin edilýär. Ertirki gün bu hereket ýurduň daşynda işe başlaýsa, men muňa hiç geň galmaryn. Sebäbi ýurduň içinde onuň ýaly partiýa gurup bolmajakdygyna ýaş çaganyň hem akyly ýeter. Halk samsyk däl. Hökümet ýurduň içindäki adamlaryň beýnisini kontrol edip basyş bilen, terror bilen saklap biler, emma ýurt daşyndaky düşünjeleriň, pikirleriň ösmegini saklap bilmez. Indi ol döwürlerden oba bireýýäm göçdi. Özleriniň we özüne hyzmat edýänleriň bu masgaraçylykly edýän hereketleri bilen türkmeni mundan beterem ýeriň düýbüne sokmalaryna gerek ýokmyka diýip pikir edýärin. Sag boluň, meň pikirimä gysgaça şeýleräk.
Garaja oglan, minnetdar öz pikiriňi beýan edeniň üçin. Türkmenim kanalynyň döwletli maslahat gepleşiginiň bu günki döwletli maslahatyny Türkmenistan döwletiniň Ysraýyldaky we Türkiýedäki owalky adatdan daşary we doly ygtyýarly baş ilçisi, häzir Respublika partiýasynyň ýolbaşçysy, şeýle-de bütin watansöýer aktiwistleň ýaşulusy Nurmuhammet Hanamow agamyza jemleýji sözi berýän Nurmuhammet aga, siziň döwletli maslahatyňyz bilen şu günki gepleşigimizi jemleýäs. Söz sizde agam.
Sag boluň. Ynha, bir hemmämiz öz pikirini aýtdy. Gaty dogry, her kimiň öz pikiri bar, öz düşünjesi bar. Bu şeýle bolmalam. hemmämiz umumy hemmämiziň maksadymyz bir maksat. Öz döwletimizi bir demokratik döwletini gurmak, halkymyzy şu betbagtçylykdan çykarmak, şu diktator režimi ýok etmek, ynha esasy biziň bar barymyzyň maksadymyz şu. Şoň üçin bu aýdylýan goýulýan sözler hemme kişä degişli. Ýöne ýene-de gaýtalajak bolýan bu tankydam däl ýa men öz düşünjäm şeýle bir hoş maslahat höküminde. Şoň üçin şoň üçin düşünşeňiz düşünseňizä. Gowy zat, düşünmseňizem her kim öz ýoly bilen dowam eder. Ýaňky öňem aýdyp geçdim, Myrat hakykatdanam döredibilse Türkmenistanda partiýany, özem şol partiýaň etjek bolýan işlerini aýdyp geçdi, esasy üç sany punkt, şolary ýerine ýetirbilse, ýene bir gezek gaýtalýan, iki elim bilen, menä iki elim bilen goldaýan. Ýöne otuz ýylyň içinde entäk şony başaran adam ýok, şu günki režimiň, şu günki režim sebäpli. Başarsa, diýmek, gaty bir başarjaň adam bolup çykar, ýa bolmasa, şu hakykatdan hem režim bilen ylalaşykda edilýän iş bolup çykmagy mümkin. Bu diýdigimiz bilen käbir soraglarda na näme biz şu Myradyň beren teklibine goşulyşjak bolýas, biz goşulmaz ýaly etjek bolýaňyzmy zat diýmek bu biderek gürrüň. Biderek gürrüň. Her kim özi öz bähbidini özi çözýär. Şoň üçin goşuljak adam goşulsyn, goşulmajak goşulmasyn. başga-da gruppalar bar, oňa goşulybilerler. Ýöne umumy, umumy, şu gün begendirýän zat, halkymyzyň içinde, ýurduň içinde adamlar oýanyp ugrady. Şo bir begendirýän zat. Näçe kän oýansalar, näçe kän şu dizden galsalar aýaga, hem režime garşy her kim başardygyndan hereket etse, ynha şonda hemmämiz öz maksadymyza ýetibileris. Ine meň aýtjak bolýanym. Sag boluň Magtymguly aga, şeýle-de ähli söhbetdeşlerimize ullakan taňryýalkasyn, çäksiz minnetdarlyk bildirýäs. Türkmenim kanalynyň döwletli maslahat gepleşigine gatnaşyp, şu gün döwletli maslahaty bütin dünýä türkmenlerine, halk köpçüligine ýetireniňiz üçin. Hemmäňize taňryýalkasyn, toýuňyza gaýtsyn, köp sag boluň!